hu na havhaḽa vhathu vhane vha vha na vhuyaḓa vhane musi hu tshi ḓa vhayeni vha khontsila zwithu like vha dzhia zwiambaro zwo vha posa hoṱhe hoṱhe vha posa fhasi ya mbete ha swieleliwa mashika murahu a vothi ngo ṱavhanya ha tibedziwa zwiṅwe nga malabi ndi muthu a re na vhuyaḓa thi na vhalani vhane vhuyaḓa havho-i na musi tshi ḓavha ini a vha a vha vhutibedzi a vha dzumbi tshithu ndo zwi vhona zwo ri hafhanoni dzi a vhuya hafhanoni hu na vhuyaḓa na tea ya hone ndi songo nwa mm, ndi khou tou fhira ngaho hafha ndi tshi khou amba vhuyaḓa hovhunoni ha ha vha munna kana vha mufumakadzi vhane vha si ṱhonifhe mufumakadzi wavho lune zwinoni musi vho takala ngei nnḓa vho takala nga maanḓa eh, vha tou kona na u tendela hu tshi dzhiwa nomboro ya havha vha mufumakadzi eh, vha semiwa eh, kana vha tou ḓeliwa nayani nga muthu ene a vha uri eh, ri nga tou ri ndi wa gokwani kana ndi dzi baby mama kana ndi ndi dzi second wife to be vha vha vha tshi khou ḓa vha tshi kho ṱoḓa u sema vho mme hafha hayani kana do what ever muḓi a u fhaṱiwi nṱha ha muṅwe thi zwino muthu ndi a tsireledza phathinani yanga ndi a tsireledza vha munna kha u ḓivha mashika ane nṋe nda nga vha ndi khao hangei nnḓa. Arali na sa kona ni muthu wa munna u tsireledza mufumakadzi waṋu kha vhathu vhane na vha ni tshi khou tshila navho nga nnḓa nga hangei na sa kona u mu tsireledza a ni nga fhaṱi ngauri a huna tshithu tsho no vhavha u fhira betri yaḽa okay. Mufumakadzi a nga zwi wana zwori vha munna vha upfhi vha khou ita mini hupfhi hupfhi fhedzi zwa to vhuya zwa to ḓa zwa ḓa direct zwa ḓa straight ni vha ni khou amba uri vha mufumakadzi a vha bvi vha ṱuwe. Arali zwi hu tshi ni tshi vho to tenda hu tshi dzhiwa nomboro dzavho vha seṅwa hezwinoni inwi ni tshi vha tshi ni vhudzisa inwi na ri hai ni kho mu zwifhela kana he o to khakha kana he hai hai inwi ni tovha na zwitshele ni kho vhudza havhanoni vha hayani vha khou funa u tendelana na zwithu zwo raloho. zwi nga si konadzee a ni nga fhaṱi na kale na kale tshivenḓa tshi ri miḓi mivhili yo kundisa pfhuko ita mini u fhaṱa nga si ri ni khou fhaṱa ngafha noni na vha ni khou tenda muṅwe a tshi thutha ngafha muṅwe na muṅwe kha fhaṱe zwawe arali hu na zwiṅwe zwine zwa vhuyaḓa zwine na khou ita thi thithiedzani zwi thithiedzeni haningei nnḓa. havha vha hayani kha vha ṱhonifhiwe a vha ṱhonifhiwe vha songo vhuya vha vhona tshithu vha songo vhuya vha humbulela tshithu na kale mula tsha huwa dzumbama athi ni songo to zwi ita vho nga nḓila ine vha ḓo to zwi vhona ndi vhuya ḓa nṋe ndi hanedzana naho nga maanḓa vho vhuya ḓa fhedzi vhathu vha bizi naho ende vha vhona ungari ndi yone nḓila ya kutshilele ndi vhuya ḓa. Ndi nga si vhuye nda ḽi titilidza heḽo kana nda amba ndi tshi timatima ḽa uri ndi vhuya ḓa fhedzi mara ngori vhe wo no ḓi vhudza uri ndi nḓila ya kutshilele uri ni fhaṱe ni vhe na miḓi vho ni ni ni lovhe vho ni na muthu muthihi ane vhathu vha ni ḓivhela ene vhutshilo haṋu hoṱhe dzumbani mafhungo a vheiwe or else a ni nga fhaṱi .